Комсомол эдэр киһиэхэ олус улахан оскуола этэ. Дьону кытта үлэ инники кирбиитигэр буоларга үөрэтэрэ, түмсүүлээх буоларга комсомолга сылдьыбыт сыллар умнуллубат эдэр саас ахтылҕана буолан, биһиги олохпутугар биир биллэр-көстөр кэрдиис кэм буолан ааһар. Билигин мин эһигини кытта билсиһиннэриэхпин баҕарабын. Сэрии сылларын саҕана комсомолга аатын сүкпүт биир биһиги нэһилиэкпит ытыктабыллаах олохтооҕор Федотова Евдокия Семеновналыын. Евдокия Семеновна эн олоххор комсомол туох саҥаны киллэрбитэй уонна эһиги саҕанааҕы комсомоллар туох үлэни ыытар этилэрий бэйэҥ комсомолга сылларым сылларың тустарынан биһиги көрөөччүлэр битэ кэпсииргэ көрдөһөбүт. Спасибо.
Мин комсомольскай сааһым хаамай ыархан сылтан аҕаламмыта, сэрии сылларыттан. Бу Элгээйи школатын сэттис кылааһын хаамай эрии маҥнай кыһылыгар түөрт уон биир, түөрт уон икки үөрэх сылыгар үөрэнэн бүтэрбитим уонна колхуоска үлэлии таххабытым түөрт уон икки сыллаахха. Онно общественнай үлэҕэ миигин хомсомуоллар Иван Степанович Игнатьев учуутал, итиэннэ дириэктир, бу территориальнай партийнай тэрилтэ секретэрэ Яков Иванович Алексеев таба көрөннөр оттон улаханнык үөрэппиттэрэ даҕаны, элбэхтик көмөлөспүттэрэ даҕаны. Онон биһиги ити эрий сылларыттан ылата бу общественнай үлэҕэ ыксаан үлэлээн барбыппыт. Онтон колхозка таххыбытым гэннэ үөрэххэ барар диэн кэлиэ да уох буоллаҕатый. Мин колхозка таххыбытым гэннэ Яков Иванович эппит этэ таайа отчуттуу сылдьан барбыт онон ити кыыһы отчукка үөрэтиҥ уонна үчүгэйдик общественнай үлэҕэ үлэлэтиҥ диэн. Ону Колхоз председателэ ол аана Харитонов Иван Петрович этэ. Онон ыран ылан миигин эн бу эттии бүтэрээт даҕаны хайын итибэһигэр этэ таххыбытым гэннэ эппитэ уон һэттэбэр сылдьар күөспүммүн туох Эйигин биһиги үлэ кэнниттэн отчуттургу эрэ этиэхпит. Эн ити кыракый оҕолорунан бурдук ичигэстэһэниэр тотуох үлэ көстөрдө ону халыйаҥ үлэлэлэр диэбит. Ол аахынааҕы оҕо хоруйбуттарыгар үөрүүннэн барар буоллаан. Бу кэчэһэ туруохпун өтө. Ап диэтим аҕам боллааны ыйдьан өлөөрү ытар этэ. Онтон звено тэринэммит биһиги кыракый оҕолорунан барыта иһэттэлээх, алталаах, аҕыстаах, муҥутаан тоҕустаах оҕолорунан колхоз ходуһатыгар мас ыраастааһыныгар, һиилэс ремонугар, һыбааһыныгар, итиэннэ һаасыы сот ыраастааһыныгар, күһүн буоллаана туох таһара кураан хыл буолаллар ити ол хаана ону аһыкалыыр буолар оолору мунньан ол аһыкалы сылдьан аһыкабытын куулга мунньаман киэһэ ыйатабыт онно күн аахсабыт ол иһин ону мин эдийбэр кэпсээтим аһыка аһара кургуннаах буолар эбит ол хоргунун киһи тириимит диэн хөбөбүт диэбин ону үгэни дьэгэлээрди ону мин ийэтэн бараммын үгэни дьэгэллим ону диим туран ууга кутан кээсте ону мин бэйэм да өйдөөбөтөхпүн оттон тараччы буһан хааллахта ханна хоргун кэлиэ кылапта гыммат ол оннук хаалла онтон бурдук ичигэстээһинигэр бардыбыт бурдукпутугар буоллааны биһиэхэ испискэни көҥүллээбэттэр Күҥҥэ иккитэ аһылык кэлэр. Оҕолор таһаллар ол аһылыгы кым ыһы уораты итэ акыым итиэннэ Кондратьев итиэннэ ким Өлөксөй Баһылайап ити Дьэрэмэс Дьэрэмэй куһмуус буоланнар дьэҥкирак үлэлиилэр оҕо илдьэннэр олох олор күҥҥэ иккитэ кымыс эбэтэр э, уорат аҕалаллар онон аһыыбыт. Уода кыддьамыт көлөбүт буола оҕус тэлиэгэҕэ тиэһэйдэбит туохпутун ити кэлиибитин онно сынньаммы күҥҥэ икки ыбыраас куул бурдугу туттарар этибит ол саҕана маннык диэн диэбиэс баар этэ биир туораах немец хараҕын тэһэ ытар буулдьа диэн ол иһин дьэ биһиги олох тохтообокко үлэлиир буоларбыт оҕо да сылдьаммын мин Сырыттахпына политчаастар бааллар этэ банна. Олор тахханнар Степан Степанович Степан Махылаевич Степанов диэн итэн Гаврильевич Семен Матвеевич тахсыннар миигин хомсомолго киири болут тэрилтэҕит холкуоскатары хомсомолскай тэрилтэ уох оны үөскэтиэххэ наада диэтилэр. Оны биһи үс буоламмыт хомсомолго киирбиппит ити бэһэйигэр этэ. Мин Николай Ионович Макаров итиэннэ Потапов Петр диэн ол уол эрэйдээх хайалара даҕаны билигин суохтар бараммыт октябрь уон биэс сыла холкуоска хомсомуолга кирбиппит аны дьэ ыйытан эрийэллэр да сорох боппуруоһун отто эппиэттибит сороҕун суох буоллаҕа дии ол да буоллар отто хомсомуолга иттилэр биһитини ыллылар. Онтон оройуоҥҥа киирэҥҥин бигэргэтиллээн онно бүрүөҕэ. Ол бүрүөҕэ киирбиппин ол хаана ким секретарь эбитэ оһоччу билбэппин. Ити Сергей Егорович Генеров баарын өйдүүбүн. Сүрдээх байыаннай таҥастаах, күөҥ боҕой харахтаах киһи баар. Мииттэн ыйытта, «Таҥараны итэҕэйэҕин дуо?» диэн. «Ону уһуох» диэтим. «Абааһыны» диэт, ол хаҥарбаппын. Мин итэҕэйэр буоллум, ол иһин хаҥар хаҥарбаппын олох хымыйалыахпын сатаммат, ол иһин хаҥарбаппын. Дьэ иһитэ сатаатылар, онтон «Нэһиилэ» диэтим. Аны дьэ мин хапталыыһым хаалынньаҕым туһунан элбэхтик эттилэр, кириитикэлээтилэр, чуут ытыы ыһыстым. Ону эттилэр кыыспын абааһыны итэҕэйэрим туһунан кириитикэлээн бараннар ыйыттылар өйдөөтүҥ дуо диэн. Ону өйдөөтүм диэн «Хөп, оччоҕо дьэ аны абааһыны итэҕэйбэккин» диэтилэр. Ону мин хаҥарбатым Онтон ыйыттылар өй ылан өссө туох диэһин абааһыҥ баар эбит да суох эбит да диэн баар диибин ото суох диэн да кээһиэххэ сөп этэ эбит эбит аны өйдөөтөххө ону мин баар диэтим ол да буоллар комсомолга ылбыттара ол тахпытым гэннэ ити үс киһилээх комсомольскай тэрилтэ тэрийбиттэрэ уонна колхозка уонна секретэринэн миин анаабыттара Ол кэнниттэн биһиги оттор ыччаттары бэйэбитигэр тардаммыт эмэ комсомолга үүннэртээн испиппит. улахан комсомольскай тэрилтэ буолбута кэлин. Комсомолга үлэлэһидден сэрии бириэмэтигэр биһиги онно элбэхтик общественнай үлэни үлэлииргэ дьону кытта хаттаан кэпсэтэргэ, дьону хайдахнын бэйэ тылыгар киллэрэри, итиэннэ көмөлөһүннэрэри барытын сатыыр буолбуппут. ити оҕолор. Кэлин да оннук диэн кэл оҕолор биригэдьииринэн үлэлээбиттэрэ. Мин кэлин уон алта сыл перерыптамраммын үөрэммитим. Комсомолга партия өйөнүөхпэр дылы э, түөрт да сэттэ сыллаахха мин партияҕа киирбитим. Кандидатынан түөрт уон аҕыс сыллаахха арай эбиэккэ социальнай харалтааһы биэдиссэйдии сылдьан түөрт уон аҕыс сыллаахха партийнай партияҕа киирбитим уонна партийнай тэрилтэҕэ киритээринэн быыбардаммытым. Онтон биир да икки да сыл буолан баран комсомолга пленумҥа эрэ сылдьар буолбутум, чилиэн буоларым быһыытынан итиэннэ бүрүө сылдьар этим. Холкуоска үлэлии сылдьан биһиги туох да үлэттэн туора турбат этибит. Бин биирдэ даҕаны сынньанан бу биһиги Инньэни түһүөхтээхпит эҥин диэн өйдөөбөт эт эбээһинэс курдук өйдүүр этибит. Онно биһиэхэ улахан настаабынньыктар көмөлөһөөччүлэр бааллар этилэр оҕонньоттор. Колхуоска үлэлиирбитигэр Баһылап Лэгэнтэй диэн итиэннэ Степанов Өлөксөй диэн бырабаалкаба оҕонньор. Олор комсомоллар аһара көмүскүр уонна наһаа көмөлөһөр этилэр. Биһиги кини итиэннэ толоон өттүгэр ким диэн Хомойлоп Дьөгүөр, өссө Ньукулаайап Павел, Кини кэргэнэ Настя хомсоҥоллор идеяларын кинилэр кэпсэтиилэрин аһары өйүүр этилэр. Онон биһиги ханнык баҕарар мунньахтарга, кэпсэтэр, итиэннэ тэҥҥэ боппуруоһу быһаарсар буолбуппут. Аны туран хаһыаттан таххар хонуннары бүтүннүүтүн биһиги ол ааны үөрэхтээх аҕыйах ааҕан биэрэрбит. биригэдиирдэргэ биригэдиирдэргэ хомсомуол бүрүөтүн силиэттэрэ бүтүннүүтүгэр секретаринан үлэлиир биһиги Хоккова ылбат этибит уонна кинилэр үлэлэрин бүтүннүүтүн суруйан биэрэрбит киэһэ үлэ кэнниттэн манна Элгээйигэ бүрүө силиэттэрэ киирэммит куруһуокка үөрэнэр этибит сатыыбыт олоонтон нэдиэлэ иккитэ ол таккаммыт дьоҥҥо кэпсиир буоларбыт ол тугу үөрэппиппитин бүтүннүүтүн Итиэннэ итии таҥаһы хомсомуол хомуйара, хаһыакка урутууну хомсомуол дьаһайара, айымҥы урутууну хомсомуол ыытара, итиэннэ ким хайдах олорорун эбэһээтэннэ учаастактарынан тырсан бараммыт көрөр буоларбыт биһиги Дедоникка ылтаан ылата ким хайдах олорорун бүтүннүүтүн кэрийэн көрөр этибит ол иһин даҕаны ото ити толоон өттүгэр кэлин Дедоникка ыһылтан бэттэх хоргуйан өлүйэнин оччоһуох этэ онтон байыаннай үөрэхтиэм баарыта кыргыттар эмиэ киирэммит бу манна үөрэнэр буоларбыт хайыһарга Ол сылдьан ото дьэ сыыстарааччы да элбэх, биһиэбээбит да сыыстарабыт итиэннэ туран биирдэ эмит көҥүл тыына түһүөххүн баҕараҥҥын оҕолор ат көлүнэн бараммыт ити иһээк Ылыйдьаана бүрүө чилиэнэ этэ, Ылыйдьаанаҕа куобаҕа тэсии барар этибит бары уонна улгуптаах киирэммит тэлбимэн иктир буоларбыт Паша бүрүө чилиэнэ Павлова Паша диэн баар этэ ити Валентина маамата ол аһаралаамаҥ аһаралаамаҥ наһаа мөнүктээмэҥ дьоннор көрүөхтэрэ диэн туохтаабат хаҥартаан кээһэрэ ол да буоллар биһиги мэникти түһэр буоларбыт киһи көрбөтүгэр уонна куруутун үлэ үөһүгэр сылдьаан онон хомсомуол га мин арай сибэкки эмиэ хомсомуолскай тэрилтээһэ киритээрдээн сылдьыбытым эмиэ итиннэ хомсомуол кыттыбатах үлэтэ диэн баара мин олох өйдөөбөппүн барытыгар кыттар этэ аны сэмэдиэтэн наскы аан бастаан хомсомуоллар сылдьаллар этэ бу куобарытыгар мин бэйэм эмиэ кулууба хатаммат этим эдэр эрдэхпинэ олох онно

Оннук ырыаҕа эмэ үөрэтэлиир этэ. Онон хомсомолго сылдьаҥҥын «Хаамай үчүгэйэ» диэн общественнай олоҕу кытта наһаа чугастык билсэр итиэннэ үлэлиир буолаҥҥын, эн куруутун үлэ үөһүгэр сылдьаҕын, дьону кытта үчүгэйдик кэпсэтэҕин. «Хаамай үчүгэйэ» үлэҕэ эппиэттээх. уонна олох дьон кыһалҕатын билэ үөрэнэҕин. Аны туран хомсомуолга сылдьар обществоны үлэлиир үлэни үлэлиир киһи кэлэр лиэксийэлэргэ, дакылааттарга, хаһыаттары ааҕыыга барытыгар эн баар буоллаххына хатынар. Тугу да билбэтирээ хымыйанна хайдаагытаатар да барыаххыный? Онон эбэһээтин киһи билиитин үрдэтэригэр, киһи буоларыгар, хомсомуол киһи киһи буоларыгар улахан көмөлөөх. Ол хаана холобур бэрээдэги да кэһии оннук суох этэ. Бары олох кытаанах буолуо диэхтэрэ буолан баран комсомоллар үлэ үөһүгэр сылдьаннар бэрээдэги да кэһэр кыахтара суох этэ.
Билиҥҥи эдэр ыччаттарга эн бэйэҥ бу урукку комсомолка эн киһи быһыытынан олоҕу олорбут киһи быһыытынан тугу баҕасынааҕын этиэҥ этэй?
Оттон мин билиҥҥи олоххо маннык дии саныыбын. Оскуолаҕа пионерскай тэрилтэ баар буолуохтаах. Мин пионерскай тэрилтэҕэ этэрээт сэбиэтин председатель этим бөлгөһүйгэ. туох да үлүгэрдээх үлэни үлэлээбит. Оҕолор оскуолаттан общественнай үлэни таптыыр буолан таххаллар. Ити һыыһа мин саныахпар. Онон хэбэскэ былаах олохтоон кээһиэһиэх этэ. Оҕолор иитиигэ үчүгэй буолуох этэ. Аны хомсомуолга мин дьэ улахан алҕас таҕыста дии саныыбын. Хомсомуолу тохтотоннор. Хомсомуолу холбуйар ханнык тэрилтэ баар буолуой диэ. Билиэм саныахпар уохха дылы. Хомсомуолга сылдьар киһи олоҕу кытта тэҥҥэ хардыылыыр. Ол иһин киһи киһи буоларыгар хомсомуол туох таһара үтүөлээх. Хомсомуолу эспэтэхтэрэ буоллар баҕар үлэ да баар буолуох этэ. Билигин ол иһин ыччат иһин мин көрдөхпүнэ туох даҕаны дьарык суох. Хомсомуол Киһитэ чилиэнэ хайдах да дьарыгаһы хатаан олорбот. Бэл мин бу илиҥҥэ дылы ааҕабын, хайдах да аахпатахха күҥҥэ аахпатахпына сатаммаппын. Хайаан да ааҕыахтаахпын. Тугу эмит, художественнайы дуу, хаһыаты дуу, эбэтэр тугунан эмит дьарыктаныахтааххын. Холобур мин туоҕа Ону маны мунньабын, ол гаман тигэбин, холобур манна элбэх үлэлиигин, үлэлии сатыын оччоҕо үлэлии сатыым. Бу наука уонна бастыҥ уопут норуот эмчиттэрэ уйуттар удаҕаттар диэни мунньа маны тус-туһунан тигиэм. Бу ырыаһыттар, олоҥхоһуттар, үҥкүүһүттэр Суруйааччылар диэн баар, итини элбэхтик этиэххэ наада. Бу итэҕэл диэн баар, итини эмиэ оҥоруллуохтаах. Киһи хайгыыр дьоно диэн баар. Бэлгэһэ туһунан мунньабын.

Совета диэн. Таҥаһы-сабы хара көрүүгэ-харайыыга сүбэлэр диэн. Аһылыгы астааҥҥа продуктарын харайыыга итиэннэ оҕуруот аһын үүннэриигэ сүбэлэр диэн. Молодецтар ырыалара диэн ити. Итиэрдик гынан мунньа сатыыбын, баҕар кимиэхэмит туһалыа диэн. Мин саныахпар хомсомуол хааһа киһи хаамай үлэни таптыыр, Уонна тугу эмит була сатаан үлэлиир итиэннэ киһиэхэ үчүгэйтэн атын санаабат кэмигэр барар дии саныыбын. Онон хомсомуолга киһи иитиллэр улаханнык. Мин ханыахпар хомсомуолу олох тохтоппуттара куһаҕан даҕаны итиэннэ үчүгэй ауақ
Евдокия Семеновна эһиги бу комсомолга сыдьаҥҥыт бэйэҕит мунньуста түстэххитинэ араас ырыалар ыллыыргыт буолуо ол ырыалартан биир эбит ырыаҕын санаан биһиэхэ кыратык ыллыы түспэккинэ
биһиги комсомолга сылдьан бары ыллыыр да этибит хаһыат да таһаарар этибит Тыаҕа ыллаабаппытый, манна хомсомуолга кэнники сылларга мин уже партияҕа секретардиир эрдэхпинэ, ити уһугу манна Кириллин Анатолий, Федорова Софья Васильевна, итиэннэ ити Дьэримиэй Куһумуус үлэлээбиттэр ити чисто комитекка, хопхуоска итиди үчүгэйи киритээттэр этилэр. Итилэр уопуттарын тархатыҥ диэн улахаҕына кэпсэтии буолар этэ. Оттон мин кулууп киһитэ этим. Дьэ, дьиэбэр һоччо тохтообот этим. Киэһэ буолла да кулуупка барар этим. Ыллыы-үҥкүүлүү. Онон аны билиэни таһыт дьыллыбатаан бириэмэлээн буоллар баҕар билиэни таһыддьыам этэ. Онно былыргы ырыа- ырыалар былы биһиэнэ диэн холобура сэрии хаҥана Илья Чаҕылҕан э, ырыаларыттан биһиги манныгы таптыыр этибит. Уулуу дьол иннигэр уот сэрии иһигэр охсуһа сылдьаччы сэрииһит сэгэр эбит

Эһигини кытары биһиги сүрэхпит Бырыаны биһиги аһарытак диһигэ тириттик
Күндү көрөөччүлэрбит, Евдокия Семеновнаҕа бу кини биһиэхэ бэйэтин кэпсээнин бэлэхтээбитигэр, ахтылҕанын санаан аһарбытыгар улахан махталбытын тиэрдэбит уонна тус бэйэҕэр Евдокия Семеновна эйиэхэ уһун дьоллоох олоҕу, Ыстаал доруобуйаны, өссө даҕаны биһигини маннык кэлэн үөрдэн-көтүтэн бара тураргар баҕарабыт. Уонна бу биһиги комсомолбут аҕуһун сылынан эйигин итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин көҥүллээн. Спасибо.
Дьэ, мин эһиэхэ хата улаханнык махтанабын. Эдэр эрдэҕинээҕин санаппыккытыгар. Итиэннэ тыһыынча тоҕус сүүс Сеттуон аҕыс аҕыһын аҕыс сыллаахха комсомол сеттуон сааһын туолааһына эрбиһиги хунтаарга эмиэ ыҥырыллан киирэммит юбилейга сылдьыбыппыт. Дьэ олус үчүгэйдик тэрийбит этилэр. Эчи ырыата үҥкүүтэ элбэҕин, консерве үчүгэйин итиэннэ боростойдук хахалыы чайдаппыттара. Ол барыта үчүгэй курдук этэ. Оттон былыргылыы үҥкүү даҕаны элбэх, ырыа да элбэх этэ. Онно биһи, онно мин олчотааһалаячыларга улаханнык махтанабын. Оттон бүгүн быһыаха мин олус махтанабын эдэрэрдээх нэһэҕин санаппыт кытыгар. Мантаана Егин Евдокия Семеновна биһиги бу субуотаҕа комсомол аҕыһын сылыгар анааммыт культура дьиэтигэр бырааһынньык оҥорор сылдьабыт онно кэлэн сылдьан дуоһуйаһынньанан бараргар ыҥырабыт киэһэ алтатта спасибо